Merhan watanaşlar, biziň söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň hünärmeni Bigözel Mämmedowa. Bigözel genji gepleşigimizde hoş gördük. Atalar sözi hasapdaky belgileri hasaplap çykaryp bolmaýan ýeke-täk hadys bolup dur. Sebäbi atalar sözüni her bir adam öz pikir dünýäsi bilen beýan edýär. Gürrüňi şular dogrusynda başlasak. Şu atalar sözüni her bir sanyny biz höwes bilen diňleýäs. ýetmezse, her bir çykyş edýän bilim işgärleriniň, ýokary okuw mekdeplerindäki mugallymlaryň her biriniň aýdýan sözi biziň şu geljekki ösüp gelýän nesillerimize, ýaşlarymyza şu edep-terbiýe barada, edim-gylym barada, şolaryň biziň geçmişimizi öwrenmek barada şu uly terbiýeçilik äheňini görkezip durýar. Şu atalar sözünde her bir aýdylýan rowaýatlar, tymsallar hem şu biziň ýaşlarymyza, iň bärkisi şu diňe bir ýaşlar däl, orta ýaşanlar ýa garrylaram şuňa uly höwes bile diňleýär-de. Şol diýýär, biziň diýýär, ömrümizde eşitmedik zatlarymyz eşidýäs diýip, men ynha köpçüligiň içine köp çykamsoň, bilýän-dä şu zatlary. Mähriban Arkadagymyzyň. Paýhas çeşmesi kitabyny bize sowgat berdi-de, şoň içindäki her bir atalar sözüniň rowaýatlardyr tymsallaryny biz şu gelýän her bir okyjylara, ynha, gelýän talyplarymyzy şol soraýar-da, Daýza, bize şo Paýhas çeşmesinden birnäçe atalar sözüni öwrenmäge mollumyz bize aýt. Diýip, nähiligini bilýäňiz diýende men şolara uly höwes bilen şolaryň atalar sözüniň tymsallaryny, rowaýatlaryny şolara tap berýän. Paýhas çeşmesi kitabynda şeýle bir aýdylýan atalar sözi bar, Der gadyryny dergär biler, ýer gadyryny kärgär. Häzir bu sowaly siz öz pikiriňizi beýan etmezden öňürti bu sowaly ildeşlerimize goýalyň, ildeşlerimiz nähili pikirdekä?
Zer gadryny zergär bile, ýer gadryny kärgär diýen nakyllardan iň zerur adam hünärli bolmagy nygtaýar. Zergär öz ýasaýan zatlarynyň gadryny bilýär, sebäbi olary ýasamagy üçin azap zehin sarp edýär. Hemme adamlara zergärlik hem başartmaýar, ol hem köp zähmet ukybyny talap edýär. Daýhan. Ýere yhlas edýär we keşbinden kemal tapýar. Ýere yhlas etseň har bolmajaklygyňy hem nygtýar. Haýsy kärde işleseň-de hem iki gulakly pile ýapyşmagyň aýyby ýok. Ene toprak, ýer biziň eklenjimizdir hem daýhan üçin bolsa mukaddesdir.
Kärgär diýmek türkmen we sözlügimizde-de şol kärgär daýhan ekidýär-de. Bilir gadyryny zergär biler diýlişi ýalyna adam her bir özüniň edýän işine gadyr gymmatyny goýýar. Özi goýsa-da şony halk şoň eden işine özüniň bahasyny aýdybilýär-de. Şo sen haýsy bir iş daýhan bol sen, zergär bol sen, ussa bol sen, Şol halk seni eger şol işiňe özüň ökde bolsaň halk seni saýlabilýä. Bir ýaş oglan bir hili özi göwün çökgünlik edip bir obasynda bir dana kişiň ýanyna barýa bi barýada dostlarynyň ýadyndan çykaryp barýanyny bir goňşy golamlarynyň hiç hili muň bilen gyzyklanmaýanyny bir hili özüniň göwnüniň çökgünligini şol Gojaň danaň ýanyna gürrüň berýär-de, onda bir dana kişi aýdýar, Ertir geläý diýýär, meň diýýär, şu gün gaty işim köp-dä diýýär. Onda-da bu oglan, Ýok diýýär, men diýýär, şu gün diýýär, siziň bilen gürleşesim gelýär, şu gün diýýär, men siziň maslahatyňyzy eşidesim gelýär diýýär-de, onnoň bu goja ahyry. Muňa bir eline owadan gaşly, bir göwher gaşly ýüzük berýär. Bar diýýär, şuny git-de diýýär, bazarda satyp gel diýýär. Bu oglan şo ýüzügi alýar-da bazara git diýýär. Ýöne diýýär, muny niýe kyrk tylladan bäri bermeniň diýýär. Onsoň barýar welin, bir ýüzügini. Bazardaky adamlara görkezýär weli, olar bir azyrak kümüş pula soraýarlar, ýa bolmasa mis pula soraýarlar, hiç bir muny gyzyl pula soranaklar-da, muny satman yzyna gaýtýar. Gelýär-de aýtýar, Ynha, diýýär, men bazara bardym, ol siz kyrk tylladan bäri berme diýdiňiz, diýýär. Emma muny bir, diýýär, Üç-dört sanyk diýýär, kümüş pula soradylar diýýär, mis pula soradylar diýýär. Muny hiç bir gyzyl pula soramadylar-a diýip, o goja dana kişä aýdýar-da. Onda aýdýar dana kişi, Aý, bor diýýär, bar diýýär, pylan ýerde bir zergär bardyr diýýär. Şoňa bar-da görkez diýýär. Şol özi baha keser şuňa diýýär. Onsoň bu oglan Şo zergäriň ýanyna barýa welin, muny görýä-de zergär, Men diýýä, muňa diýýä elli tylla pul berjek diýýä. Sen diýýä muny maňa goýup git diýýä. Onda ol oglan aýtýa, Näme üçin diýýä, men bazara baramda diýýä şunça baha diýip soradylar, a sen bolsa diýýä bir diýýä dana kişiň aýdan pulundanam ýokary baha berýäňiz diýýä. Buň diýýä gymmaty başgadyr diýýä. Onsoň bu oglan birhili näme etjegini bilenokdy. Ol zergäri tanamansoň, goýubam gidip bilenok. Onsoň men diýýär, muň üçin diýýär, ertir geläýerin, men muny goýup gitmäýin diýýär. Onsoň şeý diýýär-de, bi gelýär-de, şeýle-şeýle diýip aýdýar-da. Onda aýdýar, oglum diýýär, görýäňmi diýýär. Sen diýýä, özüň meň ýanyma geleňde diýýä, göwünçökgün geldiň diýýä. Ol diýýä, Sen öz ýüregiňe diýýä, şol töwerek daşyň saňa hamana üns bermeýän ýalaky, seň bilen daş senden daşlaşýan ýalaky gördüň diýýä. Emma diýýä, gör şo ýüzügi diýýä, sen zergäriň. Ýanyna ertdiň welin, diýýär. Ol, diýýär, meň aýdan pulumdanam, diýýär, ýokary baha berdi, diýýär. Oň sebäbem, diýýär, Zer gadyryny zergär biler diýip, diýýär, biziň ata-babalarymyz aýdyp geçipdir, diýýär. Ol zergär bolansoň, diýýär, eýýäm şoň, diýýär, gymmat Bahaly diýä, ýüzük dugny şoň diýä, göwher dugny ol eýýäm aýdyp dur, ol başga adamlar düşünmeýä diýä. Senem özüňe diýä laýyk bir käri saýlap al diýä. Şonda sen özüňe diýä gowy ýoldaşam gazanyp bilersiň, gowy dostam gazanyp bilersiň. Sen diýä hiç wagt urugdan adam düşmeli däldir, urugyň hemişe baý bolmalydyr diýip, şol oglana şol dana kişi Göwünlik berip goýberýär. Gap dogry.
Sözi bilene aýt diýlibem ilçinde aýdylýar. Sebäbi her bir zadyň gadyryny biljek adama özüň ýagşylyk etjekmi ýa-da bolmasa-da islendik durmuşda birine maslahat berjekmi, şoňa düşünjek adama maslahat bermelidigi barada Beýan edilýän söz. Häzir her bir adam anha plan hili plan ýerde zat bar diýip, islendik bir durmuşy wakalary gürrüň bereniň bilen hem şoňa şol adam düşünýärmi ýa düşünenokmy ine soragly ýerem şu ýerde durýar. Öňem bir daýhan diýen şeýle bir diýä çalasynlyk bilen ýer agdaryp ýör diýä. Muň geçip barýan bir barly adamym ýaňkyn synlap durýardy. Beh diýä muň hamala diýersiň diýä Pille elini diýe özi hereket edip duran ýaly diýe. Ine biraz wagt synap durdy-da diýe daýhana salam berip diýe. Nämäň hikmeti, hamala diýersiň pil öz-özünden işläp duran ýaly diýip daýhana sowal bilen ýüzlenende daýhan aýdýa, Meň kiçilikden bäri diýe eklenjim, gazanjym şu pil bilen baglanyşykly diýe. Şonuň üçin diýe men diýe yhlasymy Pile berýän, diýip, şeýle jogap berýär. Sebäbi daýhan şol daýhançylygyň ussady bolup durýar. Her bir zadyň esasy ussady işi ýokary derejede galdyrýar diýsek, bize seredýän tomaşaçylarymyzam biziň bilen ylalaşsalar gerek. Bigdaýda size berjek indiki sowalymyz, Synan göwün seýik tutmaz. Bu sowal ildeşlerimiz däl pikir dakan.
Synan göwün seýt tutmaz. Daş-töweregimizdäki ynsanlara synanşykly hormat bilen garamagyňy nygtaýar. Ynsanyň göwni näzikdir, şony her bir dilden çykan bolgusyz söz ynjadyp biler. Adamlaryň synalary döwülse seýtläp bolar, emma synan göwün seýtläp bolmaz. Halk arasynda Tiz ýarasy biter, söz ýarasy bitmez diýen nakyldan hem ynsanlaryň göwnüne degmeli däldigini halk arasynda aýdylýar.
Ýanyňdaky adama her bir aýtjak sözüňi oýlanyp aýtmaly. Sen eger şol şo taýda bir Ne sazlyk bir söz aýdaýsaň ýa bir gaharyňy öňüňe geçirip bir sözi diýäýseň şoň göwni gaty ýaralanýada. Şol näçe zat etseňem şol bir görýämiň döwlen aýnany yzyna şony birikdirip bolmaýa. Edil şol adamyň ýüregem aýna ýaly diýip aýdylýada şol hiç wagt seýik tutmaýada. Şoň üçin şahyr aýdýara Gursagymda goýup giden gyýçagyň indi bilýän ýüregimi gyýjagyn diýýär. Hiç wagtda adamlara bir ýaramaz söz aýtmaly däldigi barada ündelýärdi. Gadym döwürlerde diýýärda bir şuň bir kiçiräk rowaýaty bar. Bir baý adam diýýär özüniň ýanyndaky ýoldaşlary bilen diýýär awa şikara çykyp. Ýitdir diýýär-de. Onsoň diýýär, aňyrdan diýýär, şu bir goja gelýär diýýär-de, elinde-de küýzesi diýýär. Onda aýdýar, bi baý adam aýdýar, Agam diýýär, bu küýzäňi eliňe alyp sen nirä barýaň diýenine, bi ýaşuly adam aýdýar, biziň diýýär, bir oýumyzda kak bar diýýär. Şo kakymyzyň diýýär, bir şeýle bir Suwy süýji diýä. Men şuny niýe size diýä dadyrmana getirýän şoň süýjüligini niýe. Onsoň bi baý adam oň elindäki küýzesinden alyp içýä-de hem ýanlaryndaky ýoldaşlaryna-da berýä. Bu suw eýýäm köpüräk durupdyr-da, birazjyk zaýalanjak bolupdyr, şorlanjak bolupdyr. Onda-da bi baý adam ýüzüni çytman mundan dadyp görýä-de. Siziň Diýä, Suwuňyz gaty gowy eken diýä. Bu suw diýä şeýle arassa diýä bir adama ýakymly eken diýä. Onuň bir şeý diýip bu ýaşulyny ugradýa welin, onuň ýandaky ýoldaşlary aýdýa, diýä, Baýaga diýä, oň suwy diýä islenipdir, ajapdyr diýä, şorlanypdyr diýä. O näme üçin diýä, ony diýä siz gowy diýdiňiz diýä. Onsoňam diýä siz gidiberiň diýdiňiz oňa diýä. Onda ol baý adam aýtýar, şu wagt diýýä, men oňa diýýä, şol ýa siziň suwuňyz şorlapdyr ýa ajapdyr diýen bolsam diýýä, ol adam diýýä, gör nirelerden maňa şo suwuny dadyrmana getirýä diýýä, oň göwni galyp diýýä, oň göwni ýykylmazmy diýýä, adamyň göwnüni ýykmak aňsat diýýä, emma şony galdyrmak gaty kyndyr diýip, şol baý adam ýandaky ýoldaşlaryna aýdýa. Bi onsoň ýene-de gidiberýär bolup bir daýhan adamyň üstünden barýar bi. Salamlaşýar. Tüweleme diýýär, ekiniňiz bol bolsun diýýär bi baý adam oňa. Olam men diýýär sizi hoş gördüm diýýär. Geliň diýýär meň ekinimden dadyp görüň diýip şoň eline üç sanaky hyýary berýär. Bi baý adam onsoň bi hyýarlary alýar-da iýýär welin şeýle ajy diýýär-de hyýarlar. Şonda-da şol ýüz nji Tutman iýýä şo. Onuň iýýä-de siziň diýýä gaty gowy diýýä ekiniňiz bar eken. Siziň diýýä ekiniňiz şeýle diýýä bol bolsun bitginli bolsun diýýä siziň diýýä-ne eklenjiňiz şu diýip myň ýandan köp sag bolsun aýdýa-da baý adam gidýä. Sen näme üçin bize dadyrman ýeke özüň iýdiň diýýä ýandaky ýoldaşlary. Onda aýdýar ol baý, Men diýýär, eger şony size dadyran bolsam diýýär, sizem şoň ajydygyny bilip diýýär, ol adama eşitdirerdiňiz diýýär. Ondan ol adam şeýle bir gynanyp diýýär, özüniň diýýär, eden diýýär, şuň ýaly azabyna diýýär, gaty gynanardy diýýär. Oň üçin men size dadyrman, ajam bolsa şony men özüm iýdim, şu ýaşulyň göwni ýykylmasyn diýip, Diýýär. Aýdýan sözlerini oýlanyşyp aýdanda hiç wagt ol biri-biriň göwnüne degip bolmaýar-da. Şol göwne degilen wagty ýa bir adama bir aýdylmasy söz aýdylan wagty ol gaty göwnüňi ýykýar-da. Sen özüňden uly bolsun, kiçi bolsun, şol sen çaga bolsaňam şoňa Bir ýakmaz söz aýtsaň şo çagaň ýüreginden çykan atda.
Häzir kimdir birine gahar edip şoň edişine görä ynha meňem saňa diýişim şeýle diýip oňa gapma-garşylyk sözleri beýan edibersek onda eýýäm bu taýda gahar-gazap hasam möwjürýär. Ýagny, akyl alan bir sözünde belläp geçýändir, Kimdir birine gahar edip, zäher içip, soňra bolsa diýe başga adamyň diýe heläk bolmagyna garaşan ýaly zatdyr diýe. Şonuň üçin hem gahary ýuwutmak adamlaň esasy özüniň akyl paýhasy bilen beýan edilýän sözler bolup durýar. Hatdaky adam bilen aýyň dostlugyna barýar-da, şoňa sözleri bir ýerli-ýerinde ýagşy sözleri beýan etmeli bolýar. Küýze ussady. Öz talyplary bilen ne şeýle bir odun küýzäni ýasatdy. Indi talyplaryň arasynda-da bir täze öwrenje bir talyp şol ýanyna halypasynyň ýanyna küýze ýasamaň öwrenmäne gelýär. Halypa küýzäni ne ýasady, soňundan ony ne peçde bişirdi diýýär, şeýle bir odun täsin küýze çykdy diýýär. Bulam täze gelen okuwçysyna şuny al-da, bar pylan ýerde goý diýipdi diýýä, ýaňka ýumuş tabşyrypdy diýýä. Täze gelen okuwçysam diýýä, şony gidip barýarka diýýä, saý-sebäp bilen diýýä, elinden gaçyryp döwdi diýýä. Buňa okuwçylar şeýle bir gynandy diýýä, ýöne halypa bu ýagdaýa kän bir gynanmady-da diýýä, ýene täzeden diýýä şol küýzäni ýasamana başlady diýýä. Ine ikinji gezegem diýýär küýze diýýär şeýle bir owadan halla diýýär edil öňki ýaly küýze diýýär ýene-de ýasady diýýär soň peçde bişirdi diýýär ýene-de şony şol öňki okuwçysyna täze gelen okuwçysyna aýtdy diýýär al şu küýzäni ýene-de pylan ýerde goý diýse diýýär okuwçylaryň ählisi diýýär halypam bu geçen gezegem şuny ýaly küýzäni döwdi indi häzir ýene-de berseň bu döwäýmesin iň gowusy men äkideýin diýip diýýär okuwçylar seslendi diýýär. Halypasam, Ýaňka ýene-de diýýär, şo täze gelen okuwça diýýär, ýumşuny tabşyrt-da diýýär, beýleki okuwçylaryny ýanyna çagyryp aýt-da diýýär, eger-de diýýär, men häzir diýýär, muňa ynanmazçylyk etsem diýýär, bu hiç wagtam diýýär, geljekde küýzegär bolup ýetişmez, özüne ynamy gaçar diýdi diýýär. Şonuň üçinem adamda ynam diýilýän zat iň güýçli zat bolýar, şol ynamy bolsa diňe ýagşy sözler bilen gazanmaly bolýar. Bir daýza size berjek indiki sowalymyz yrymly yrylmaz. Bu sowaly ildeşlerimiz äli pikir dakan.
Türkmenlerde şeýle bir atalar sözi bar, yrymly yrylmaz. Oňa men şeýle düşünýän, ýagny türkmen halky her bir zada ýetende ýa bir her bir zadyň başlangyjynda milli däp-dessurlarymyzy, yrymlarymyz bilen başlaýar. Ine muňa mysal edip, ýagny Täze gelen gelniň, ýagny düşen ojagynyň bosagasyndan sag aýagynyň ätlemegi, ol bolsa, ýagny şo ojaga girip gitsin, şo ojaga yrsgal döwleti bilen gelsin diýen manyda yrym edilýär. Şeýle-de ýene-de bir şeýleräk bir, ýagny däp-dessurlarymyz, yrymlarymyz barda bir täze doglan çaga, Ýagny birinji dişi çykanda onuň üstünden bir akja patraklaryň seçilmegi, bu bolsa ýagny onuň dişiniň ak patraklar ýalak düzülip gitsin diýen manyda edilýär. Ine, şu atalar söze meň düşünişim şeýleräk.
Yrymly yrylmaz diýen bu atalar sözümiz buň gaty manysy aňyrdan hem uly bolýa. Bu yrym diýilmek zat ynha sen ýola çyk, ýa bir gelin edin, ýa bir öý dikjek bol, ýa bir sen uly bir binaň düýbini tut. Şuňa hökman biziň ata-babalarymyzdan gelýän yrymlamyzy, däplemmizi ýola goýýalar-da, şol Bir ynha dany kişilerden, ynha bir uly-uly ulamalardan şol sket soraýarlar. Baýlygymyz bolan gallamyzy ekmek üçinem biziň hemişe ýaşullarymyza maslahat salyp, şolary öňden ýöredip, şolara tohum ýere sepdirýär. Biem görýäm, eýýäm şol yrymyň şol hem-de bir adamlara goýulýan hormatyň biri bolup durýar-da. Şol yrymly yrylmaz diýip şol bir hakyky bir bolup geçen zat bir Sahypjemal diýilen daýzaň bir üç dört sany gelni bar ekeni. Bularyň köpüsiniň çagasy bolupdyrda bir uly gelniniň çagasy bolmaýan ekeni. Görgüli şoňa gyýylyp gynanyp bi Gelini hemme bir lukmanlara görkezip, hemme etmeli zatlar edipdirem, welin şol indi bäş-alty ýyldyr şo gelniň bäbegi bolmaýan eken-de. Bu gelin her görende, şol bäbeklini görende kemsinýändigini şo gaýyn enesi bilip, ýürekleri gyýym-gyýym bolýan eken-de. Şol obada bir Orazjemal ene diýip, bir gün şu Sahypjemal daýzaň ýanyna oturmana gelýär we şol bäbegi bolmaýan gelni muňa çaý-çörek berýär-de, salamlaşyp, çykyp gidýär welin, Wah, diýýär, men, diýýär, şu gelinjigi göremde, diýýär, meň şeýle ýüreklem gyýylýar-da, diýip, şol Orazjemal ene şu Sahypjemal daýzaň ýanyna gürrüň edýär. Sen diýýär, bir yrym edip diýýär, ynha diýýär, biziň her ýyl diýýär, Nowruz baýramymyz ýetip gelýär diýýär. Sen her ýyl diýýär, yrym et-de diýýär, şol Äşe-Patmanyň aşy bolan semene bişir-de diýýär, sen il-güne paýla diýýär. Şonda diýýär, il-günüň diýýär, Dilegi diýe, kabul bolar diýe. Onuň bi Sahypjemal daýza bi inäň aýdanyny edip, semene bişiribem şo gelinlerine paýladyp, şol dileg edip, şo gelnimiňem bir bäbegi bolsun diýip, yrym etýär-de şo Sahypjemal daýza. Onsoň bäş ýyl geçensoň bi gelininiň oguljygy bolýar. Ynanç etmän şony. Sen gidip barýarkaň, Aý, bor-la diýip, şu etjek işiň bir maslahat etmän ýa bir geňeşmän şol gidiberseň, şol bitmese, eýýäm seň ýüregiňe derrew galyp bolýar-da, Hä, men diýen şulaň ululaň maslahatyny almadym, şolardan hiç hili maslahat soramadym diýip, seň eýýäm ýüregiňe şo gelýär-dä, Magtymguly şol Hemişe şol uly bilen maslahatlaşsaň, bir kän bir ýalňyşmazlygyň mümkinmika diýende. Şoň üçinem şu yrym diýlen zat biziň ol adam döräli bäri gelýä-dä. Bizaýda siz berjek indiki sowalymyz Akylly haýra hemradyr, akmak şere. Bu sowal ileçlerimiz däl pikirde ka.
Akylly, haýyra hemra, akmak, şere diýen atalar sözi gaty giň manyda aýdylan sözleriň biri hasaplaýan. Şu akyl adamyň dosty. Akyl adama hiç wagt biwepalyk etmeýän dost, gutarmaýan baýlyk. Akyl mydama adamy danalyga, akyllylyga. Kämillige eltýän ajaýyp zat. Şu atalar sözünde akylly adam bir haýyrly, döwletli işleriň başy başlananda ýedi ölçäp, bir kesipdir. Hem şol edýän, tutýan tutumlarynyň, işleriniň netijesine üns beripdir. Akmak adam Onuň tersine, edýän işiniň netijesine göz ýetirmäni ol öz akyly bilen bolupdyr. Ahyrynda bolsa şol eden işiniň netijesi haýyrsyz bolupdyr. Işiniň erbet bolanlygy üçin gahary gelip, urşa, dawa, jenjele getirýär. Bu bolsa ata-babalarymyzyň Akylly haýra hemra, akmak şere diýen atalar sözümiz şeýdip hakykada öwrülýär-de, duruberýär. Türkmenlerde şeýle bir atalar sözi bar, Akylly haýra hemradyr, akmak şere. Ine, bu atalar söze şeýleräk düşünýän, ýagny bir adam daş-töweregindäki dost-ýarlaryna, şeýle-de dogan-garyndaşlaryna özüniň bir sylag-hormaty bilen, şeýle-de Oňa goýýan sarpasy bilen, ýagşylygy bilen elmydama özüni bir akylly tarapdan görkezýär-de, onuň halk arasynda, il arasynda at-abraýam beýige galýar. Akmak adam bolsa ol bu, ýagny daş-töweregindäki adamlaryň ýekeje sözünden, ýekeje hereketinden bir ondan many ugurlap, diňe bir şeriň gapdalynda bolýandygyny düşündirilýär. Meň şu atalar sözüne düşünişim şeýleräk.
Akylly adamlar hiç wagt kän ýalňyşmazak bolýada. Şol hemişe bir halkyň gowy tarapyny gözläp ýa bir azaşan adama gowy maslahatlar berip, ýol görkezip, Ýa bir nahir bir adam bolsun, sen şoň gowy tarapyna seretmeli. Erbet tarapyna seredip, oň erbedini ýüzüne basmaly däl-de, şol gowulyk bilen şoňa düşündirmeli şoň edýän hereketlerini. Akyldallar bir sözünde we läp geçýär, Siz adamyň diýe gün düşýän tarapyna serediň diýe, kölegeli tarapyny diýe oň özi görübersin. Hawa, şu bir ir zamanlarda diýe bir hökümdar adam awa şikara çykýa-da, onuň awa şikara çykýa welin, bir gidip barýa, muň öňünden bir odun ýygyp gelýän bir goja çykýa-da, ýöräp zordan gelýä diýýä-de, garry adam. Onuň bi müň deňesine barýar-da, ýaşuly bilen salamlaşýar, edýär, ýanynda-da özüniň dost-ýarlary bar, ol hökümdar adamyň. Agam, diýýär, sen wagtynda ekin ekmediňmi? diýýär. Onda bu goja aýtýar, Ol, diýýär, wagtynda ekdim, mol ony il orup gitdi, diýýär. Daşam bilen araň nähili? diýip soranda, goja oňa, Daşam, diýýär, ýakynma geldi, diýýär. Ýaşuly diýýä, Ikiň näçe boldy? diýýä-de, onda aýtýa, Ikim üç boldy diýýä. Dostlaryň bilen araň nähili diýýä. Dostlarym maňa duşman boldy diýýä. Şeýdip, onsoň bi biň eline ep-eslije pul berip gidýä bi. Onsoň biň ýanyndaky ýoldaşlary aýdýa, Sen diýýä, şol adama diýýä, näme üçin, şu sowallar üçin diýýä, siz oňa bir giden diýýä, Serpaý sowgat etdiňiz diýýär-de, Aý, oň hikmedini diýýär, siz soň görersiňiz diýýär. Ahyry aýdýar, Ýaşula diýýär, beren soraglamyň diýýär, jogaplaryny diýýär, siz maňa üç günde diýýär, aýdyp beriň diýýär. Ýanyndaky adamlaram bir hiç hili jogap tapyp bilenoklar-da. Ahyram şol iň soňky güni şol gojaň ýanyna barýarlar-da. Şoň soraglarynyň jogabyny aýtmasaňyz biziň diýä işimiz ýaman kynlaşdy diýýädä. Onnoň o ýaşulaý diýä Men diýä size aýdyp bereýin diýä. Ol maňa diýä sorag berdi diýä. Siz öň ekin ekmänmidiňiz diýä. Hasylyny almadyňyzmy diýýä welin. Men oňa diýýä hasylyny il orup gitdi diýenimiň sebäbi diýýä meň oglum ýokdy gyzlarym bardy diýýä gyzlaram kişi maşgalasy ony durmuşa çykaryp goýberdim diýýä. Daş bilen araň nähili diýende seň gözüň uzakdan görýämi diýip sorady diýýä onda meň gözüm uzak Uzakdan gören-ak, ýakyndakyňam zordan saýgarýan diýdim diýýä. Onsoň ol Iki ýüň üç boldumy diýende diýýä, meň öň iki aýagym bardy, indi elimi hata aldym, dostlaryň ýokmudy diýende, dostlarym duşman boldy diýenimiň diýýä, jogaby bolsa diýýä, meň diýýä, öň gowy naharlary iýip bilýädim diýýä. Indi bolsa diýýä, şo naharlary men iýip bilemok, dişlem ýok. diýýä. Olar maňa duşman boldy, men zordan, diýýä, iýjek çöregimi çeýnäp iýýän, zordan, diýip, şol goja özüne berlen soraglaryň jogaplaryny aýdyp berýä. Şol akylly bolmak, her bir sözüňi oýlanyşyp aýtmak. Eýýäm şu taýda bir seň hasam bir artykmaçlygyňy, akylyň bir beýikdigini görkezýär-de. Gowy rowaýatlaryň üstünde durup geçdik, tymsallaryň üstünde durup geçdik. Şuň ýalyky çagyryp, Şeýle gepleşik gurnanyňyza men öz ene ýüregimden köp sagbolsun aýdýan, hemişe işleriňiz rowaç bolsun, janyňyz sag bolsun, şuň ýalaky gepleşikleri gurnamaga ýol açan Mähriban Arkadagymyza köp sagbolsun aýdýan. Jany sag bolsun ömri uzak bolsun il ýurt bähbitli edýän işleri hemişe rowaç bolsun. Sag boluň Bibi daýza arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Akylarlar sözünde belleýär, siziň gaýta gaýta alyp biljek iň ýakymly sowgatlaryňyzyň biri kitapdyr diýip. Şonuň üçinem siziň hem kitaplar bilen iş çalyşýanyna bize seredýän tomaşaçylarymyzam bilýär, ýagny saýlap alan hünäriňizde

Hormatly adamlar biziň söhbetdeşimiz Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly molymy Türkmenistanyň at gazanan artisti Agymyrat Tagtyýew. Agymyrat molym gepleşigimize hoş gördük. Atalar sözi sözleriň hamyr maýasy diýip söhbetimize başlabereli. Türkmen halk dördüjiligi özüniň görnüşi boýunça bir daragta meňzeýär. Ynha onuň süňňünde ertekiler, Onuň epiki eserler, liriki eserler, şygryýet, iň kiçi görnüşem edebiýat ulgamynda atalar sözi hem-de nakyllar diýip atlandyrylýar. Emma bularyň özüniň şol göwrüminiň kiçiligine seretmezden, atalar sözüniň, nakyllaryň berýän many-mazmuny dünýäň giňişligi ýaly örän baý. Ony ähli ulgamda, sözleýiş medeniýetinde-de, edebiýatda-da, ýa bolmasa-da bir adamzat bir öz. Ýazyjylyk, döredijilik işi bilen meşgul bolýan bolsa, şu döredijiligiň ähli ulgamynda atalar sözüni, nakyllar sözüni ulanmak mümkin. Sebäbi olaryň berýän many-mazmuny adamzat hakynda-da, tebigat hakynda-da, barlygymyz hakynda-da, Watanymyz hakynda-da, adamyň edep-ekramly, ahlakly bolmaklygy hakynda-da olaryň şu göwrüminiň kiçiligine seretmezden atalar sözi, nakyllar sözi özleriniň Many-mazmuny boýunça älem giňişligine deň diýip hasap etmek bolar. Katod.
Şonuň üçin hem A sözi köp manynyň barlygy sebäpli atalar sözleri hem-ä çalt ýadyňda galýar, hemem birnäçe many bilen adamyň içki dünýäsine täsirini ýetirýär. Aňladym oglum size berjek ilkinji sowalymyz. Aryýewiňki Gülüstan, Göriýewiňki Çölüstan. Bu sowala siz öz pikiriňizi beýan etmeden oňurty bu sowaly ildeşlerimize goýalyň, ildeşlerimiz nähili pikirde akan?
Aryýewiňki Gülüstan, Göriýewiňki Çölüstan. Bu atalar söze şeýleräk düşünýän, ýagny bir ýagşy adam daş-töweregindäki adamlara ýagşylyk goluny uzadyp, elinden gelýän kömegini edip bilse, şeýle-de ol iň bolmanda bir ýagşylyk sözüni aýdyp, onuň ruhuny beýgeltjek hereketleri edende-de bu, ýagny daş-töweregindäki adamlarynyň ruhuny şatlandyrýar, ruhuny beýgeltýär. Şonda, ýagny şu ýagşylyk sözüni aýtýan adamy ýa bolmasa ýagşylyk goluny uzatýan adamyň durmuşynda, durmuş ýolunda-da özüne şeýle adamlaryň gabat geljekdigini, şeýle-de hem durmuşynyň bir gülüstan, lälezara öwrüljekdigini aýdylýar. Görüwiňki çölüstan bolanda bu, ýagny bir adam daş-töweregindäki adamlara öz elinden geläýjek kömeginem etmeýänligi, şeýle-de bir adam ýekeje beýiklik gazananda-da ýa bir bir zada ýetende-de şoňa dözmezçilik etýänligi, şeýle eden halatynda bolsa, onuň öz durmuşynda-da şeýle adamlaryň gabat geljekdigi, şeýle-de hem öz durmuş ýolunyňam kynçylykda boljakdygy diýip düşünýän.
Aryp diýmekligiň özi akyldar, dana adam, ylymly adam manyny berýär. Görip hem adamlar zat ynsanyýetinde düşnükli zat. Ynha, aryp adam, ylymly adam, dana adam özülerin akyl-huşy bilen, ylymy bilen töweregde barlyga, tebigata, Özüniň dost-ýaryna, dogan-garyndaşyna, ýaňky perzentlerine akyl-paýhas berip, olar bir geljekde bir ýaňky Watana wepaly, akyl-huşy ýerinde bir edermen goç ýigit ýa bolmasa-da bir edepli bir gyz-jowan edip ýetişdirmeklik. Ylymly adam. Özüniň her basjak ädimini ýedi ölçäp bir kesýär. Ol ýalňyşmazak bolýar. Aryf adam köp okaýar, ylym dünýäsi bilen meşgul bolýar. Men şu barada bir medeniýet ojaklarynyň iň irileriniň gadymyýetde biri bolan Köneürgenç barada bir rowaýat gürrüň beräýin, gysgarak. Bu ýerde Aly, Reýhan Biruny, Ibn Sina ýa bolmasa-da Al-Horezmi, Omar Haýýam ýaly güýçli alymlar zähmet çekip özlerinden birnäçe ylmy miraslar galan. Şeýle alymlaryň biri hem Nejmet din Kubra hasaplanýar. Şol bir kitapda rowaýatda okadym Nejmet din Kubranyň köli bolupdyr diýip. Şu gözüňi dokundyryp duran mawy köl bi nämä gerekkä diýende, şol tymsalda gürrüň berilýär, şol gysgarak rowaýatda Nejmeddin Kubra öz döwrüniň ylymly-bilimli adamsy bolansoň, onuň ýanyna şu ylym bilen iş çalyşýan Al-Harazmi ýaly, Ibn Sina ýaly ýa Mahmyt Zamahşary ýaly alymlar gelip, hemişe ylmy taglymatlar hakynda Ýagty jedeller eder ekenler, söhbetler eder ekenler. Umman şu medeniýeti, dünýäni ösdürmekligiň ýagty şu agyrly meselelerini şol ýerde jedel edipdirler. Şonda Nejmeddin Kubra özüniň ylymy boýunça kämil derejä ýetensoň, alymlaryň geňeşi bilen ol şol Irşat beriji, Irşat beriji sözem, Irşat sözi, Ýaňky ejaza kylyjy, rugsat beriji diýen manylary aňladýar-da, şol ýazylan täze ylmy iş bolsa, taglymat bolsa, şolary kitap edip çykarmaklyga ejaza berýän ekeni. Şonuň wezipesi eken. Şol döwürde Ürgençde özüniň maly-mülki bilen bir şeýle bir baý adam, döwürdeş Nejmeddin Kubra bilen ýaşapdyr. Oňa alambaý towsan diýerler-de. Ol bu alymlarynyň şöhratynyň ýeriň damarlarynyň ähli ýerine ýaýraşyna öz ýanyndan bir bahylçylyk edip, göripçilik edip, näme üçin bularyň atlary ýeriň ýüzüniň ähli damarlaryna ýaýrap, meňki ýaýramaly däl, men nä bulardan şanym-şöhratym pesmi diýip, özüniň şo baýlygyna, yrsgal döwletine, maly-mülküne buýsanýan ekeni. Soň günleriň birinde arap ýurtlaryndan bir ylymly adam gelýär-de, Ýaňky Nejmeddin Kubrany soraýar-da, soň salgysyny berip, Biem öz ýanyndan Sen Nejmeddin Kubrany nirden tanaýaň? diýip, ol ýaňky baý adam ýaňky geleninden soraýar welin, Nejmeddin Kubranyň eden işleri ýeriň ähli damarlaryna ýaýrady, men oň eden işlerini okap bilýän, özüni göremok diýär ol. Bahylçylyk edip, soň öz oturan ýerindediginem aýtman, muny görkezmän ugradyp goýberýär-de. Soň onsoň menem diýär, elbetde diýär, şu Nejmeddin Kubra ýaly kitap ýazyp bilmenmi diýär-de, ýaňky. Özi şo başdan geçirenlerini akylynyň ýetişinden ýazýaby. A daşyna-da altyn jedwer aýlap ýaňky kitaby bezäp, Nejmetdin Kubranyň ýanyna getirýär. Ynha diýýär, menem täze kitap ýazdym, okap göräýseňiz diýip. Büýem bolýar, goýup git diýýär. Iki-üç gün wagtdanam aýlan diýýär. Gelýär welin, onsoň Nähili meň kitabym bilen tanyşdyňyzmy diýýär bol tanyşdym ýöne gynansagam many mazmun ýok diýýärde. Käýerler nädýär şu ylmy kitaplardanam göçürtüň diýýär. Biyom muňa gaty erbet bolýar. Bozulyp bi nähili bolýar diýýär bolin. Egerde meň siz diýýän sözleme ynanmaýan bolsaňyz ýör hasam anyk kesgitläp bolýan bir ýer bar şo ýörik baryp göreli diýýär. Şol Kubranyň köli diýýän ýaňky şo rowaýat indi şoň asyl manysy gelip çykýarda şo ýerde. Şol köne Nejmeddin Kuwras ylmy taglymatlar getiren işleri ýaňky suwa goýberýän ekeni. Agramym bolan işler suwuň düýbüne gidýän ekeni. Eger agramsyz bolsa-da suwuň ýüzünde gaýyp ýörýän eken-de. Ýaňky baý adamyň ýazan işi suwuň ýüzünde gaýyp ýördü-ýä. Onsoň Nejmeddin Kuwra ýaňky bir kitaby ýanyna mysal getirýär-de, olam Ibn Sinanyň Tebipçiligiň kanuny diýen kitabynyň Birinji jilti. Ine, muny goýberýär, ol ol ýeriň aňky suwuň aşagyna çümüp gidýär. Ikinji kitabam suwuň ýüzünde gaýyp ýör. Ynha, sen ne meň diýýär, ýaňky gelen netijäme gelmeseň, suwuňam aýt, suwuň özem aýdyp dur-a, haýsy kitabyň agyrdygyny, ýeňilligini. Şolan soň öz bahyl baý öz ýanyndan ýaňky Şöhraty bir aňsat şöhraty gazanyp bolmaýanlygyny, dogrudanam çyn ylmyň, çyn ýaňky zähmetiň, agyr ýaňky zähmet talap edýändigini, gije-gündiz çekilýän zähmet talap edýändigini öz ýanyndan bilip, soň dawalaşman öz ugruna gidiberýär. Görip adam özi dert çekip, beýlekileň üstünliklerini görebilmän, öz-özi dert çekip ýörenem bolýar ol. Şonuň üçin onuň işiniň şowuna düşmeýänligi ýa paşmaýanlygy bir. tebigy ýagdaýda bolup durýardy. Sebäbi oň kalbynda arassaçylyk ýok. Haýsy bir adamyň ýan kämil derejä ýeten bolsa, şoňa bahylçylyk edýän bolsa, oň özi Beýik Taňry tarapyndan eýýäm dert berlen, ol dert çekip ýören adam bolýar. Gaty dogry.
Amyrat hon size berjek indiki sowalymyz, Akyl ylmyň hyrydary. Bu sowal ile işlerimiz näme pikirde?
Ynsan akyl-paýhas bilen mydama ylymyň-bilimiň gözleginde bolýar. Ynsan ylymly bolmak bilen, özüniň dünýägaraýşyny gözelleşdirip, akylyny goýaltýar. Akyl bilen ylym biri-biriniň içinden erş-argaç bolup geçýär. Akyl-ylmyň hyrydary diýilmegiň özi, ylymly, bilimli bolan, dünýägaraýşy giň, Akylly başly ýaşlarymyzy ýol görkezýän ajaýyp jümledir. Şu atalar sözüne düşünjim şeýleräk.
Ylmyň döreýänligi dogrudanam adamzadyň beýnisiniň akylyna bagly. Ynha, Ibn Sina ýaly, Al-Horezmi ýaly, Ýa bolmasa-da, Abu Reýhan Biruny ýaly eziz topragymyzda zähmet çeken alymlaryň mirasy bize galdy. Ibn Sinanyň Tebipçiligiň kanuny atly bäş jiltden ybarat kitaby häzirki döwürde eziz Watanymyzda-da öwrenilýär, Ýewropanyň hem ösen döwletlerinde öwrenilýär. Indi Ibn Sina baran ýerinde şol şägirt ýetişdirer ekeni. Şol şägirdi bilenem ýaňky dermanlyk ösümliklerden şo ynsanyň Hem ähri maddy taýdan bejermek üçin, hem ruhy taýdan bejermek üçin şol dermanlyk ösümliklerini ulanar eken. Ibn Sinanyň şöhraty ýeriň ähli damaryna ýaýraýar. Özem belli bir ýurtda-da şu işleýänem bolsa Ibn Sina şu ylmy saparlary häzirki döwrümizdäki ýaly ylmy saparlar ol gadymyýetde-de bolupdyr. Ýoly Nişapur şäheriniň üstünden düşýär-de, şol ýerde özi ýaly bir akyldar, özi ýaly ylymdar adamyň bardygyny bilýär. Ol adamyň ady Abu Seýit Mehneýni diýe. Ibn Sinaňam ýanynda özüniň şägirtleri bar, Abu Seýit Mehneýniniňem özüniň ýanynda şägirtleri bar. Bulaň söhbetdeşliklerini şägirtlerim diňläp otyr diýär. Şol döwrüň jemgyýetini ösdürmekdäki ylmyň orny diýen ýaly bir Temadan ylmy taglymat gidýär welin, biri-biri bilen gyzyşyp şeýle söhbetler bir gyzyşýar welin, biriniň aýdanyny beýlekisi tassyklap, bular haýran galyp, özara hemä söhbet bolýar, hemem jedel bolýar. Ondan soň sabyr-takat bilen oturan şägirtlerem diňläp otyr, iki tarapyňam. Ahyrynda söhbetdeşlik gaty uzaga. Ä çekýär-de ondan ahyryny tamamlanda, ýaňky Abu Seýit Mehniniň şägirtleri aýdýar, Siz diýýär, biz haýsyňyzyň ýeňeniňize düşünmedim diýýär. Biz kimi ýeňdi bu söhbetde, bu jedelde diýýär welin, şonda Abu Seýit Mehnini aýdýar, Meň göz ýetirýän zatlarymy Ibn Sina bilýär diýýär. Ondan soň Ibn Sinanyň hem şägirtleri haýran galyp, Biz jedeliň bir kaýsy tarapynyň ýeňendigine akyl çatman, olam şu soragy berýär, oň şägirtlerem. Şonda Ibn Sina-da Abu Seýit Mehneýni hakynda şeýle parasatly jümle aýdýar, Meň bilýän zatlaryma ol göz ýetirýär diýýär-de. Ynha şol akylyň, ylmyň bir aýakdaş gidip, A. Akyllylygyň şo jemgyýetimizi, dünýäni ösdürmekdäki orny hakda şo iki sany alymyň, iki sany dananyň, iki sany akyldaryň şol söhbetdeşliginden hem görmek bolýar diýjek bolýan. Ylym akyldan dem alar diýýär. Diýmek, ylym akyldan dem alyp bilýän bolsa, ilki bilen şol ylymly bolmak üçin hem hökmany ýagdaýda birinji basgançak akyl zerur bolup dur. Amyrat mugallym size berjek indiki sowalymyz, Watanyň tüssesi ýat iliň odundan ýagşy. Bu sowal ildeşlerim näl pikirdekan?
Watanyň tüssesi ýa diliň odundan ýagşy atly nakyla şeýleräk düşünýärin. Iň gowy asylly ýörelgeler Watanyň beýgelmeginiň hatyrasyna amal edilýändir. Watanyň goragy bolsa mukaddesligiň goragydyr. Gymmatly eserlerimizden biri Görogly şadessanyndan mysal alsak, onda Görogly begiň atasy Jygaly beg özüniň Ogluna şeýle öwüt-nesihatlary beripdir, Ýalňyz balam, algyn pendim, Ýurduňy terk ediji bolma, Özüňden gaýry namardyň minnetini çekiji bolma diýmek bilen, Watan üçin janyny bermäge-de taýýar bolmaklygy ündäp geçipdir. Watanyň tüssesi ýat iliň odundan ýagşy. Şu atalar sözüne düşünişim şeýle, Watandan eziz, Watandan mukaddes, gaýry topragyň ýokdugyny aýdýar. Bu Watanyň bir gysym topragyna ýekeje çöpüň özge ýurduň altyn-kümüş üstünden zyýatdyr. Ýat illerde şat dolanyňdan öz iliňden geda bol diýlen atalar sözübe baglanyşdyrasym gelýär. Goý, bagtyýar Watanymyzyň dowamaty dowam bolsun! Şu göbek ganymyz daman ene topragymyzyň gözümiziň göreji, başymyzyň täjidir.
Watanyň tüssesi ýat iliň odundan ýagşy. Biziň ähli barlygymyzyň, dünýä gelenligimiziň many mazmuny diýip düşünýän menä. Sebäbi Watandan beýik mukaddeslik meň pikirimçe ýeriň ýüzünde ýok. Şonuň üçin hem ynha, biziň nusgawy şahyrlarymyz, gönden-göni nusgawy şahyrlaryň kerwenbaşysy bolan şeýle çylşyrymly on sekizinji asyrda Gözsüzleriň gözi iýdim, dilsizleriň dili iýdim diýip, öz ildeşlerine ruhy taýdan hemaýat bolan, söýgut bolan Magtymguly Pyragy hakdaky, Biziň döwrümize gelip ýeten rowaýatlarda-da Watan mukaddesligi hakynda söhbet açylýar. Ähli ulgamlar bilen deň derejede medeniýetimize, sungatymyza uly sarpa goýýan, hormat duýýan, şeýle-de türkmen halk döredijiligini, edebi hem-de medeni mirasymyzy ylmy derejede öwrenmeklige giň ýol açan Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, belent başy aman bolsun! Mundan beýlägem mähriban halkymyzy has eşretli, ajaýyp günlerde ýaşatmak üçin gije-gündizki çekýän zähmetleriniň diňe rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýän. Sag boluň, Agmyrat molum arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Siziňem molumçylyk käriňizde üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw etýäs. Çünki şahyr aýdýar, Molly molum sende gözel at, senden ylham alýar bütin adamzat diýip. Alyp barýan işiňizde üstünlikler hemra bolsun siziň ylym bilim hünär öwredýän ýaşlaryňyzyň mukaddes watanymyza gahryman arkadagymyza wepaly ýaşlar bolup ýetişmegini arzuw etýäs hormatly prezidentimiziň saýasynda görenimizem eşdenimizem toýdan bolsun sag boluň. Sag boluň. Atalar söz gepleşigimiziň hemaýatkäri Abraýly mebel hususy kärhanasy. Biz Abraýly mebel hususy kärhanasynyň işgärlerine hemişe durmuşlaryna üstünlikleň hemra bolmagyny arzuw etýäs. Eziz watandaşlar gepleşigimiziň ahyrynda size dünýädäki ähli gowulyklaryň ynsan kalbyndan çykýan mähir-muhabbet sözleriň ähletiniň size hemra bolmagyny arzuw etýäs. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan, Döwlet adam üçindir diýen şygar astynda türkmen halkyny gelejege ynamly alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, alyp barýan işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzuwlap, biz hem siziň bilen hoşlaşýas. Hoş sag boluň!